Tajjeb, mela, x'għandna issa? Ehm, l-eżempju li jmiss jinvolvi two diagonal vectors, ehm, l-istess bħalma minna l-ewwel flok niftħu waħda, niftħu tnejn li huma. Ehm, mela, malaj malajr, two different colors ħanamel in black. Sa nagħmel il-components tal-40 newtons, mela waħda s'hemmhekk u oħra hemmhekk, u in red sa nagħmel il-components tal-25 newtons. Innotaw ftit please, oops, kif qiegħed nasal, qiegħed nipprova nasal approximately, sa fejn tassalli dik id-diagonal vector, alright, bħala lengths.

Issa il-diagonal forces m'hemmx għalfejn nerġgħu npinġuhom so we've got another upward force li hija daqsxejn iżgħar imma and a force to the left. Alright, u ħa nillejbilja ftit x'jisimhom dawn għax din importanti ħafna. Mela dan hawnhekk

Sign 30. L-oħrajn, l-oħrajn, is-sixty qiegħda ma' dan. Mela dak huwa l-component li qiegħed cozy ma' l-angle. Mela dak huwa l-cosine. Issa dan raġunament bla sens alright, there's there's trigonometric proof tagħha qegħdin tistgħu tikkalkulawha jekk tridu. Imma dik just biex jgħarrflilna l-proċess ta' biex naħdmuhom dawn. Ok? So dan allura ħa jiġi l-hypotenuse huwa f'dak il-każ twenty five newtons. Mela dan sa jiġi twenty five Cosine what's the angle? 60 u dat hawn taħt se jiġi 25 sine 60. Ok? Tajjeb wisq, issa again I'm going to jiena nista' nieħu shortcuts ejja nħares għal daqsxejn kollox hawnhekk. I'm going to copy all of this, intom fil-każ tagħkom ħa terġgħu tpinġuha. Kemm kont niddejjaq teachers jagħmluli hekk u jgħaġġlu iktar. Imma m'hemmx għalfejn li l-video tagħna jiġi twil ħafna għax intom daw dejjem tistgħu tippożjawh u taħdmuhom bil-mod bil-pass tagħkom. Mela, li sa nagħmel issa hija, erġa' poġġejt l-istess diagram, però Ħa naħdem dawk ħa naħdem il-values tagħhom, ok? So, ħa nibda minn dan il-vertical il fuq, the black one, the 40 cosine 30. Dak il-value tiegħu jiġi 34.64 u dak sa nniżlu, whoops, skużawni, 34.64 newtons il fuq. 40 sine 30 Dak jiġina twenty newtons to the right, twenty five sin sixty, dak jiġina twenty one point six five newtons to the left and we've got another one upwards, dak huwa a twelve and a half newtons. All right, mela għandna żewġ forces 'il fuq, dawk irridu ngħodduhom, u żewġ forces kontra xulxin, those we need to subtract. Ok? Mela. Diagram, Jekk se ngħoddu ż-żewġ apart forces dawk se jiġu force waħda kbira 'l fuq. I'm going to change colour ħalli ma taħsbux li huma l-istess forces. Mela, force waħda kbira 'l fuq, u dawk jekk ngħoddhom a 34.64 plus the 12 plus the 12.5 newtons dawk se jiġu 47.14 'il fuq. Ok? So, yeah, I should maybe use it use it in black. Um, 47.14 newtons. Ok? Um, issa, hawnhekk x'għandna? Hawnhekk għandna 21.65 to the left u 20 newtons to the right. Min sa jirbaħ ovvjament il-force to the left huwa ikbar u għandna differenza ta' 1.65 newtons. Mela allura hawnhekk sa tiġi, well, force pjuttost żgħira jekk ħa jkolli veru nipprova nagħmilha to scale imma l-iskop mhux li nagħmluhom to scale ta' hawn. Però, I mean li jagħmlu sens. So 1.65 newtons. Mela allura aħna r-resultant sa jiġina, Xi ħaġa hekk. Ok, and that's going to be our resultant. Mela li sa nagħmel, sa nieħu din l-angle, ok? Um, so I'm going to draw therefore this triangle. Ħa jkollok xi studenti li jgħiduli ma kif għażilt dik l-angle għax m'għażiltx l-oħra. Tista' tagħżel l-oħra mhix problema. Ok? L-importanti li mbagħad taħdem correctly u tagħti l-answer b'dik l-angle li inti għażilt. U suppost jekk ħdimt kollox tajjeb l-answer jiġik tajjeb xorta. Ok? Mela. Alright, we'll draw the triangle then ħalli nkun nista' jkun naf fuq xiex naħdmu. Bħala triangle ħa jkollna xi ħaġa jkollna minha ftit ikbar. Ħalli naraw aħjar. Għandna effort ta' 7.14 newtons hawnhekk. Għandna this side ħa jkun 1.65 newtons and this is going to be our angle. What we need to find is actually this hypotenuse, two sides, one unknown, two known sides, one unknown side ta' triangle, hemmhekk irridu nużaw Pythagoras theorem. Mela, our resultant are.

7 newtons, that's not our final answer, this is a vector quantity so we need to give both size and direction, so we need to give the angle. Issa as far as the angle is concerned, ħa nuża dan is-side li huwa fil-każ tiegħi adjacent, given li għandi dik l-angle hemmhekk. Dan is-side li huwa l-opposite, so opposite

Hemm shift tangent ta' dak l-answer. So we've got an angle of two degrees there. So we need to give our final answer, our final answer is 47.14 newtons at two degrees to the vertical. Kif kif niddeċiduha din? That's our answer. Sorry qed nikteb ikrah tant nipprova ngħaġġel ħalli ma ndewwimkomx. Qed niddeċiduha għax din l-angle Mhix qiegħda tmiss ma' dan, mal-horizontal side, qiegħda tmiss mal-vertical side. Ok, so it is the angle to to the vertical. Jekk ħa ngħidu to the horizontal tiġi l-istess ħaġa, just 90 minus that angle. Ok, so that would be at 88 degrees to the horizontal. Ok?